u ta ku vekelela buti manjhuni yi kona hi ta vulavula hi yona later i ti-video leti nga ku trend-a sweswiwa ka Facebook ka Vatsonga le and then we also wanna look at the video leyi nga huma kusuka la ka Malamulele lawani I think hi ku hleketa ka mina because vanhu va le Xisasi a Xisasi hi lele hala Merivale hala ka Malamulele Merivale B a Xisasi so hi lava ku titwela hi tona.

Mali leyiwani yi honest a yi pretend-i, yi karhele ku pretend-eriwa. Ende swi tele ngopfu laha handle u kuma ku ha pretend-elana, mi titwa ingari ha swi voni, ha swi vona ho tshika. One day is one day. Ni ta mi hlongola hi one by one. Mara guys a hi veleni serious okay. Doctor sign mi hleketa ku mi nga swi endla n'wini leswaku mi hlongola vanhu a ntshunguwini ku tele so mi byela munhu straight straight na inani face to face ku heyi n'wina va le Ixaso humani mi famba ni mi rhambaka i ku vanhu va karhele ku ku pretend-eriwa guys ku na valala vo tala laha handle and vanhu va karhele people are tired they are tired ingaku yi twa kahle . Loko video leyiwani yi huma vanhu vo tala va hleketa ku i mhani Sandglen lava vulavulaka kasi mhani Sandglen hi lava nga yima la ni hleketa tano hi vona lavawani. A hi voneni maponya maponyani yi fika a nga khomanga xipikara a yi ri ready no cina
hahahaha. ni kombela ku huma ni mi famba ma ti tiva mali leyi ya mali leyi ya ntata straight i pretend leyiwani i favor mali leyiwani i favor guys ni fane ni ya merve ma a mari va yini ve le xisasa a ni swi tivi ku la tivi ku leri hi le kwini ende yi na yindlu ya kahle mali leyi yi akini swinene a nga ri ku na ntlangunyana ka vona huma ni mi famba ni nga se ndla swin'wanyana before loko hi kha hi vulavula mehe a ni hleketa ku vayeni va va le xa si hi lavawa guys a ni hleketa ku vanhu lavawa hi vona va yini vanhu valala va le va le va le xa si hi lavawa hi ku hi leswi a ni hleketa swona a ni swi tivi ku va mani valala va va le xa si la nakona va va huma na a hi swi tivi n'wina vana lava mina va le xisasi fambaka a ni mi rhandzanga. makonyana ya kwini na swipikara swa rila. ni nga ri a yi titwa i nga ri a yi nga ri comfortable as if va vula yona valala va mina va le Ixasi humani mi famba a na ha mi lavi humani mi famba a yi xi ba hi mani leyiwani humani mi famba mi nge se endla swin'wana hambi a yi lava ku endla yini mali leyiwani kahlekahle. i va yini va le Ixas mi nga n'wi humesa mi vona munhu mi n'wi n'wi dula straight a ni sungula ku tale so ivi ku ku ta JB xota hinkwenu n'wina mi nga ta la tlangwini
ni kombela ku n'wina mi loko na mina huma ni mi famba ni kombela ku huma ni mi famba

okay ni fanele ni lunghisa swilo lahawani swi onhekile ku phunta ku nyanyuka i mhaka ya J_B Maxine i mhaka ya J_B he vanhu mara J_B xi blind hi ku act-a swilo swa so ne hi hi ti-outfit ta xona xi blind ni tshame ni vona va kha va xi beef-a siku rin'wana lahaya ka Facebook hambi a ka ku ri pastor mani J_B Max va kha va ku beef-a la va ku i mbala mpahla ya va ka mani. ya J_B Morrison ya xindziva lexi talented mhani swi kahle ende se xi endla hi TikTok ne yi le ka TikTok leyiwa video ni yi kume kona so ya heyi ya guys ni kombela mi hi byela hansi n'wina mi nga n'wi mi nga n'wi hlawula munhu un'we wo dula ku tele ntsumi hi ndlela liya mhani liya yi karhele. karhele ku pretend-eriwa mi nga yi pretend-eli lahawani ene ha mi vona vo tala la ka YouTube ma ma kha ma hi pretend-a la ka YouTube lahawani ma ma hi pretend-ela one by one out out kganei hayi hayi hayi mhani ku nga hetanga then ku nghena boti majulie.
majoni la bambeni a nga kona nga na lexi xa ikhono tsumeri hinkwayo hi leyi ikhono munhu yo wa xiwana na ta n'wi komba ku mhani xiwana langutana lava hi susaku vusiwana i vanhu na vo mara mitlhemela la hlanganeni ka swilo swin'wana swiatangi kona a mina yona inkomo
la bambeni a nga konangana lexi xa ikhono tsumelahinkwayo hi leyi ikhono namuntlha a ka buku majoni lowa wa xiwana na ta n'wi komba ku mhani xiwana langutana lava hi susaku xiwana i vanhu na vona mara mitlhelo la la hlanganeni ka swilo swin'wana swo ka swi nga tangi hi kona hi leyi ikhono a mi na yona
majoni laxa xi xi bayi Haa guys vanhu va karhele la handle mhani ka hisa na ti-corona swi tele ngopfu leswiwani mhani hi karhele hi karhele hi karhele hi karhele and va dlula phela xiheveni mhani ni lava ku lava ku yimbelela a bambeni ku hava munhu loyi a nga na acorn he guys ni la ka hi ve ni serious ni kombela ku va serious now a hi tshikeni majuli aside ne i kona munhu la. Ku like mi vulavula ku a ba mi ku hava acorn kasi mi nga xava mabyoni acorn hayi mhani a wu nga yozela mhani eyi mara i xivangini ya sesi hi ri i nge dyi ri vupfa hi hi dyisiwa hi dyiwa hi dyisiwa vuswa hi phayiphi laha kahle kahle ka mabyoni a xi heta a yi endla mabyoni phela hina swi tiva lexiwa a xi heti xi nga vulavula ku .

Swilo swa humelela mutini a mi kuma ku emimitini ya vanhu loko vo tshuka va vekele darata yinene yaliya ya fence yo boheriwa kunene vanhu va va jelezela ma vona i kuma ku munhu loko munhu ku va a a penda nyana yindlu va n'wi jelezela swa humelela swa hina Majuli xi karhele xi jelezeriwe ngopfu you know ten years ago buti Manjula was no where guys and hikuva i ta kota ku vona ku matimba ya Xikwembu ma kona munhu wa pfuka wa pfuxiwa. hileswaku vutomi byi fana i byiloho va ka ma kwele ni vanhu laha handle guys vona ni vanhu va xi rhandza njhani manjhula phela this is a blessing this guy is a blessed guy Majuli is blessed xona mudende Majuli ne ene a ni tshembi ku ri xa yi tirhisa mali ya xona because a ka vona ku dzumaka ku ri na vanhu swa ku I feel like.

It's good we just don't know ku ri vamani a hi ta va vulavula la la ka nkanelo wa gingirikani ku vamani va nga va nga vekela Econoleum swi kahle ngopfu it's a good advert and ni tshemba ku i khampani liya va fanele va tirha hi ti Econ khampani leyi nga vekela buti Majuly Econ a ni tshembi ku munhu njhe njhe njhe ku fanele ku ri khampani ya tiva ku vekela ti Econ ende they are just advertising is an advertisement a ni swi tivi ku swi tsariwini la ku va i va mani khampani leyiwani mara swi tikomba it must be a company. Loko ni ri wrong mi ni byela laha hansi mara it must be a company leyi yo vekela ti ti-econ ti-econ Madyondza is a state person he's actually a world icon this guy ni vona na makwavo va n'wi quote a ya kwihi yena a ya kwihi leswaku everybody knows Madyondza Madyondza is the most famous person ka Matsonga so well done Madyondza well done hi ta vona ti-econ Madyondza. Mi mi mi nga yi hakeli i swi vona yi khona mhani heyi hi lava ku hi lava ku yi twa hi kha hi yisa Limpopo hi kha hi yisa ya bambini heyi ene loko ku ri hava i khona hi ta ku u ta ku yini hi xikipa like this but manjhe ni kha ni kha ni twa ku yi kha yi twa ku but manjhe ni yo yi navela milenge yi te i nwa milenge i kuma yi te i. hikuva buti na byi ni teyimela yi ka bela hi moya hayi mi ri na mi ri xikwembu ka
yo a this guy a ya ni heta ku leyi wa lowu ku i nkomo leyi wa lowu i nkomo yi ni khathalela yi fika laha ku leyi i kona a mina yona inkomo. laha kaya i nkomu leswaku yi ya ku ba yi ku ba yi ku ba yi ku i nkomu ku na nkarhi lowu a yi kha yi kombela ku Ramaphosa a pfula a pfula nyana mabyalwa yi kha yi ku e hi president Ramaphosa pfulani nyana i nkomu a ya hi le i nkomu ya buti Majola yi na humbleness mhani is nice well done Majole. Ndzi ta vona i kona laha bambini lahawani mi nga yi tisi pipe ku na ti-load shed mi nga yi endleli ti-load shed mhaka ya ku va yi ve na yi create i concern yi hamba yi veke ro ti ti ti ti-load shedding mani hayi mani tshikani buti manjheni mani a ni swi tivi ku chingela mani laha ka ku loko yi ku n'wina vanhu va hi tekela i vanhu na vona mara mi tlhela mi va lava hlanganeke ka swilo swin'wana swo ka swi nga tangi hi kona. Yi vula mani a ni hlengeletaka swilo laha yi nga yi kha yi chingela mapele a ni swi tivi hayi a wu vuli va ka tona okay guys ni vone ti-video leti ti kha ti ti nga ku hlekiseni la ka Facebook mhani ti le ku tsakiseni video leti ta n'wina what do you think about these videos.

muti wa ka wa buti Majozi hi mhaka yona muti wa ka swi kahle ngopfu mhani swi lava na mina ni jika ya buti Majozi ni ya ta vona i ta ta twa i khona i khona i khona i khona ha Majozi ha Majozi is a classic this guy is talented guys speech.

eka Xitsonga swi fanekele no order comment-ani laha hansi mi hi byela ku n'wina mi swi vonisa ku yini ni ta vuyela hansi hi vito ra Yeso he Jehova kambe video leyi ya hala ka video leyi leyi leyi ya leyi ya leyi SARS leyiwani kambe yi saseka ku huma mhani a yi saseki ku huma .
Kuma muact wa Mafenya brothers i Xilondza Mali ya ha act kona mos a ri huma kona la Ixas a Mary ya la ka Malamulele hi le ka Malamulele mos a Mary kumbe hi swona mos Thulamela municipality ya hi kona la Ixas kuma va va Xilondza Mali ndhawu liya so. a a a ku nga vuri n'wina hi xilo na mali ku ri hi n'wina va maseveni va va le xisaveni hi tiva n'wina munhu wa ku hala xisati oho vutisa no mhani a wu mpimfa mhani ni twisa ku makama ma ku mina ni mpimfa swa makama hi Johan hi ni kombela mi mi mi ni vutisela ka ka xilondza mali if ku ri a hi yona a va nga vuli yona.